Күөн боотук көрбүтүнэн «Тохтооҥ! Ытымаҥ! Ыкылыр! Кыылгыт тыыннаах дөйө сытар!» диэтим ээ. Хоом боҕойу бочкота бочка төгүрүгүн саҕа төбөлөөх чэ арай биирдэ арай биирдэ Арай биирдэ өрдөөҕүтэй ити оскуолаҕа үлэлии сырыттахпына күһүҥҥү уһун өрөбүлгэ көҥүллэтэммин тыаҕа бултуу таҕыстым. Чэ барыта холбоон илбээн чэ уонча хонукка чугаһыыр курдук көҥүллэтэн барбытым каникул времэтигэр. Онно Аймаҕым уонна доҕорум Үөдэрдиин ырыттыбыт Ботомоойу үрэҕэр. Дьэ онтон эп оҕустук бултаан дойдубут диэки хайыһыахха диэн төннөөрү биир үүтээҥҥэ кэллибит. Онно кэлэн олордохпутуна, дьаһана, ыал буолан, оһохпутун оттон, гынан, чай өрөн эрдэхпитинэ, арай, икки булчут тиийэн кэллэ. Лэкиэс диэн уонна Арамаам диэн. Вот. Та хая. Дьиэм буолла, кэпсэтии буолла. Чэ, хат оннук маннык ултуу дьабыт эмиэ чэ дойдубутар киириэхпит иҥин диэн буолла. Онтон сотору оҕус буолан баран өссө икки булчут киирэн кэл тиийэн кэллилэр. Сэргэй диэн уонна Бааска диэн. Бэйэ бары, бэйэ дойдулаахтарбыт бары билэр дьоннорбут. Онно Васка диэн бучупалаҕына арай миэхэ эттэ. Дьэ бары из бушкаҕа киирэн чайдыга олордохпутуна эттэ. Дьэ, доҕоттор, Арҕах буоллубут. Харсын онтубутугар баран кэлиэхпит уонна дойдуга киириэхпит диэн буолла. Ээ, табиһа эмиэ дойдулаан иһэбит, буолан баран хайыгытый? диэтилэр. Диэтэҕим. Барсаата, арҕахха бултаһа диэт диэтилэр. Ону оччону истэн баран, Өлөр биһикки, һирэ-һирэ дибитин көрсөн бараммыт, Көмөлөстүбүт Хоту итинник түгэн көстүбүтүн кэннэ чал үлэ бүтэр биир-икки күн хойутаабыппыт туох буолуой ата чэ бачча түгэн көстүбүтүгэр барсыахха буоллаа дии диэн буолла ээ дьэ диэн буолла дьэ тэринии оҥостуу диэн буолла уонна харсыныгар бардыбыт эмиэ хас даҕаны иһэринэн сиэлэн бардыбыт Бастаан биир үүтээҥҥэ тиийдибит. Онно хонобут диэн буолла. Мин урут тиийдим үстиэкки, чэ уонна уот оттоон гынаан, уу-хаар бэлэмнээн, сырыттахпына ыр-мыр, онон-манан дьоннорум тиийэн кэллилэр. Һөөп, дьэ бэлэмнэнии буолла. муус үрдүнэн, хаар үрдүнэн от охсон бэлэмниэххэ диэн буолла. Били антах тиийэммит аттарбыт туруохтара. Ол турар бириэмэлэригэр от биэриэхпит, от хиитирдуннар диэн буолла. Быа туһах бэлэмнэнии буолла. Карабиммытыгар Уктугур буулдьаларын игииннэн аҕалан эмиэ экспансивнай буулдьа курдук оҥорон охсуута күүһүрдүн диэн эмиэ оннук бэлэмнэнии буолла. Дьэ уонна утуйдубут уонна харса да эрдэ туран бардыбыт. Бары биирдии кул от этиилэ төргүүлэрин иһэбит. Дьэ баран баран отумайыны туораан уҥуордаан бардыбыт бара истэхпитинэ буропулга биир улахан боҕой улар көтөн баран олордо ол олорбутун ытаарыгым ыппытын һуу ытымаҥ ытымаҥ улахан булка баран иһэн диэн буолла аа чаһап диэн ыппатыбыт кырдьык даҕаны диэбит курдук онтон ол Ампаардаах диэн үрүйэҕэ тиийдибит. Онно мыраан тэллэҕэр дьабыл үөһэ баар, арҕах. Онно ол бастаан тиийиэх иннигэр бүө оҥоруохха диэн буолла. Это бүө оҥоруохпут да, бүө маһа бэлэмниэххэ, диэн баран ыарҕа талаҕы быһааран буолла. Э, пыарга талаабыстыбыт, кынныбыт бары. Онтон дьэ үө атаҕастыбыт. Үө атах сааппытын кытта оо ыттар онно тиийэннэр үрэ киирэн бардылар. Дуу, элбэххэ ыттаахпыт. Дьэ аймалҕан бөҕө, айтан бөҕө, һуу, дьэ таххан бараҥа алыаҕы диэн ол Лэкиэспит хаамай уопуттаах булчуппут хамаандалыыр дьэ. Ол иннигэр хөбүлэспиппит, бары биир киһи этиитинэн сылдьыахтаахпыт, биир хаамай уопуттаах киһибит дьэ этиитин толоруохтаахпыт бары диэн буолбута. Ону мин оттон аллараа хаҥаах буолааччы боллум. Оннук-оннук бары биир киһини истэбит диэн буолла. Дьон иккиэс командалаата. Оо, икки онно барыҥ, арҕахха баран тоһуйуҥ, тахсан бараалыа, дэ, диэн буолла. Онуоха дылы бүө баайах суохпут диэн буолла. Аны маннык титирик быһаннар ол тула тугу баайдылар. Билим ыарҕабыт талаҕын, миник талаҕын бу бүө буолар диэн буолла. Ону баайдылар, хайдары хиитирэйдик. Ону арҕаҕа бүөлү анньан баран быаны таттахтарына арас гына түһэн баран ол дьөлөҕөһү бүөлөхтээх эбит. Мин билбэппин. Мин бу сонно ол хахха таһыгардыы биһан ааспын туола алдьабын. Күннэ гынан ол туххары биирдэ даҕаны тыатааҕыны бултаан көрө иликпин. Бултаһан көрө иликпин дьону кытта. Хөп, дьэ тиийэн биһи икки уолбут баран манаатылар. Биһи ол биэ олорон бараммыт тииттибит. ыттар дьэ эттэтин арҕахтан уже дэлби хостообуттар таһыгар уонна дьэ иһигэр киирэ хатыы хатыы үрдүр оо айтам бөҕө оттон ыт хаҥата ичэлбэҕэ хаҥалара улахана сөп ииллии хатаатыбыт иһигэр туох даҕаны маннык ньиргийбэт ньирилээбэт курдук дьэ хөп диэн буолла оттон дьэ старсайбыт хамаандалыыр Э, Дьөгүөр, Үөдэрдиин эһигим аны манна Дьөлөҕөстө хаһыҥ диэн буолла үгэннэн. Эп диэн буолла үһэннэн, үһэттэн. Арыныҥ мээнэ хамыталаамаҥ иһигэр түһүөхкут арҕаҕы иһигэр диэн буолла. Э, куттал. Эп, тонтон биһи мин үгэннэн хастым. Отроҕос болаң баран добуочча үчүгэй дьөлөҕөһү хастым. Сөп, онтон Дөлөҕөс иһигэр хаар тибилийдим. Атахпына, да Үөдэрэй икки бу малаан диэтэ. Онтон ол ким Баашкалаах Эргэй буоллаҕына, ол били Бүөҕэ малаан, инигэр малаан диэтэ. Уонна бэйэтэ, ол кэспит бэйэтэ туора иһиргэ эмиэ Үгэннэн хаһан барда эмиэ, били дьөлөҕөс. Мантыбыт арҕахпыт иһигэр уһун оҕус эбит. Инньэ киэҥ оҕус быһыылаах дьэ. Дьөлөҕөһө даҕаны киэҥ улахан этэ. Онон арааһа улахан кыыл быһыылаах диэн таайабыт. Дьэ онтон ол аймалҕан ортотугар Дьэ, ким тугу этиллибит хадаанньатын толорон бу кунааҕы ырыттахпытына, бары биир дойдоҕо көрбүтүм били дьөлбүт дьөл өҕөспүнэн ухуом боҕой чоонньук хоҕо мурун быган кэллэҕэй. Оп диэн көрдүм туһуох ту диэтим даҕаны чэ кэҥириитэ манан баар буолуохтаах диэн баран каравыммын тута бараммын туттаран кэбистим. Оо, чэ, ыттар өссө просто иирэхэстилэр дьэ, часкыйыы, үлүү бөҕө, ыһыы-хаһыы бөҕө, оо дьэнки хаһыытыыллар дьон омуйуҥ Онтон хайа тугу ыттыҥ диэ буолла ото мунна быган таккыбыта ону маннык тутан баран ыттым диэтим ээ ээп онтоҕо тоҕо орсуолаҥ баранар ай дьэ били Бааска эргэйдиин били туохха тураллар этэ? Арҕах үөлэһигэр били бүөнү тутан тураллар. Арай Бааска хаһыытыыр куһаҕан хаҥатынан «Ныгылоор, эһээҕит манна сүүрэҕит дьөр!» Арааһа били бүө маһын тутан турбута ону хамсаппыт быһыылаах. Ону ол дьэ Ыстаарсайбыт баран кимиэхэ эттэ ол Маскаҕа. Нага эн бу мас устун манан ыт диэтэ харабыынынан. Киэбит хөп диэн баран маннык мас устун харабыынын тутан баран ытан саайда. Мин ону хачча эргээбэтим ол туохтааны көстүбэтигэр туох эрэ били курах хоту диэбиккэ дылы мээнэ ытааһын хайдах эрэ оччотоох буолаарай диэн испэр санаатым. Уола мара туох да диэбэтим. Онтон ол ыппытын кэннэ маннык жүк күҥнүү турар киһи. Ону ойоҕоһуттан кэлэн көрбүтүм харабыына затворник кардыгар били гильзата таххан бара кыбыллаабыт. Ону били иккиһини таһатыы таһатыы турар. Оҕо ыһыы хаһыы бөҕө ыт хаҥата бөҕө ону да баска диэн барам ханныга оҕустум. Хайаан көрдөр бу бу көрүй мантыгын диэтим Күһүн көрбүтэ били гильзага булла сылдьар затворыгар. Өө, покайда диэн баран ылан туора барда маннык. Ол времеҕа били эргэйбит дигинэн арҕаҕа булбут киһи кини эптэ. Эргэй. Ара эргэйбит илиитин адаарыппытынан ора Күөн Боотук көрбүтүнэн «Тохтооҥ! Ытымаҥ! Үөһэн алдьатыаххыт!» диidi дьэ уонна ынан кэллэ арай. Кырдьык даҕаны дьиэби курдук буолла аа, тохтооһун буолла. Онтон дьэ туох хайдаа көрүөххэ диэн буолла. Дьэ били дьөл өҕөһүнэн көрө сатыыбыт. Туох эрэ көннөбү түүрэ көстөр. Били хаар булхаппытым онно түү көстөр. Ону маннык дьэ торуоска мас курдугу ылан бараммын маннык анньан көрдүм манна. Онтон хымнаҕаска төбөстө, ото түү, түү көстөр бу, түүгэ. Онтон тутан көрбүтүм арай маннык ху, маннык ровно диэн тыына сытар курдук. Арааһа, били ойоҕоһугар тыҥатын диэкки ойоҕоһунан астым быһыылаах. Онно маннык тыынара маннык көстөр. Ыкылоор, кыылгыт тыыннаах дөйө сытар диэтим ээ. Оннук гынан били тыынара биллэр, били маһым маннык хамсыыр. Охсубат да хайаабат даҕаны. Онтон маһынан маннык анньыалааммын туохтаатым. Дьэ бу арҕаһа бу быһыылаах диэн буллум. Уонна киһибин ыҥырдым. Ыргый, били арҕах булбут киһибин. Ыргый, кэл, кэл манна. Ыл, бу арҕаҕа бу бар. Маланы диэтим ээ. Бу мааһы тутан турдум, аны киһим кэллэ уонна ровно бу арҕаһа диэтим ээ. Бу ойоҕоһо, бу, бу, бу арҕаһа, мананы диэтим ээ. Киһим оннук тутан баран мас устун ытта. Онтон били ойоҕоһор туттум эмиэ. Онтум Хамсаава, кыымаах буолан хаалла уонна бөлөдьөл өҕөспүтүнэн күөх буруону арыйан таҕыста. Хата, дууһата көтөн барар диэччилэр, кырдьаҕастар, урут кырдьаҕас булчуттар иннэтиир буолаллара. Сөп, дьэ, ыттар үлтүр, аһыы-хаһыы бөҕө уонна айтам бөҕө. Онтон, дьэ, кэтэһэ түһэн бараммыт Кураһа таатыбыт туох көстүбэт үөдэ сиһигэр түүр аһытар, манныгы ойоҕоһугар анньыбытым чахчытыымах буолбут, хамсаабах буолбут. Өссө баара булуо. Баҕар, дьукаахтааҕа булуо диэн буолла. Ө, ону кэҥэттибит, били дьөлөҕөспүн, хаспыт дьөлөҕөспүн. Кэҥэтэн көрдүбүт, иһигэр төбөбүн иҥин уган көрдүм, көстүбэт. Ыттар буоллаҕына,

Угаҕабыст, быраабабыст. Киир манна. Баран кыргыс диэтим ээ. Оо, онтум ол киирэн мин көрбүтүм титиниктэһии дэ, тардыалаһыы дэ, тиистэһии баҕа. Уу, дьэ, диэн көрдүбүт. Онтон баран дьэ тугун аһыахха диэн буолла. Били бүөбүтү, бүөбүтүн астыбыт, булбутарданыллыбыт көрүү буолла. Көрбүппүт кытар курдук, Хоомбоҕойу Бочкота Бочка төгүрүгүн хаҕа төбөлөөх чэ омолаабыт харахпар омундурбут харахпар оннук көстөр миэхэ кулгааҕым маннык харайа сытар аны мин эттим эй кулгааҕа харайбыт өлбүт өлбүт диэтим ээ оо тыынах булу тыынах булу диэн эрэхэдийи бөҕө онтон көрдүбүт Анараа ыт көстөр, арай ыт олорор. Билимин ытым. Кэнниттэн тиниктээн-тиниктээн баран дьэ олорор. Уонна биирдэ ыт киирбэт. Бары таһыттан дьэ үрдүүр буолан киһи кулгааҕын дөйүтэллэр. Онтон дьэ хуох эбит. Чуккаҕа хуох, хоҕутах эбит. Дьэ хаамай эдэрбит Роман дьэ эрэ Ромасканы киллэриэххэ диэн буолла. Өп дьэ эрэ диэн били Алаяччыбыт Лакес уоннык мас бэлэмнээбитэ, быа бэлэмнээбитэ уонна тардарбыабытыгын барыта баар була. Дьара, киллэриэхэ киэбитин, аамайдар киэбит, дьэ, киир, дьэ буолла. Аа, хап, тем киэбит, саа, хаҥатын өтөҕөх ылан киирээри оҥоһунна. Үөдэрби икки страховкалаатыбыт кинини. Мен хаҥас атаҕыттан, хаатыҥкатыттан, кини уҥа хаатыҥкатыттан маннык анньан киллэрэн бараммыт, бэлэм тутан турабыт. Киһибит hыылан киирдэ, киирдэ, киирдэ. Почти бүтэһигэр били хаатыҥка тэребигэр курдук буолла, арҕахта. Оо, онтон дьэ киһибит өлөр хаҥата тахыбата дадэ.

Хаатыҥкатыттан киһибит оол обара ньылкына түстэ аа просто били баҕа курдук диэбит кэллэ ээ хайа тугуй хамсыыр тыыннаах хамсыыр диир ээ киһибит аҕылыы-аҕылыы хараҕын киэҥ мааты көрөөччүбүт ээ хайдахалыгар дьоммутун уламын өҥөйөн көрөбүт көрдүбүт онтон өйдөөн көрбүтүм били мин этим чарли кэнниттэн тиистии-тиистии маннык тардыалыыр эбит Ол аайы били кыртык хамсыыр эбит били кэнниттэн тардыалаатаҕына. Онтон били киһибит этэ тардан куттанан харылаабыт эбит. Чэ бэт. Чэ үчүгэй эбит. Ол ыттардыалыыр эбит. Куттаныма киирдэм ыл иккиһин киллэрдибит. Уонна баайан баран алта буолан да. Раз, два взяли да баран хоһоон таһаардыбыт. Обургуһуулар эбит бу алта киһи буолан иһин биллэр ыараханнык суохан таһаардыбыт. Онтубут таарбыппыт кыдьык улахан оҕус, улахан кыыл эбит аа. Дьэ онтон астааһын болла. Онтон халайааччыбыт Лакес ылан быарыттаан уонна сөтү куттан эрэ ылан үчэһэ оҥордо, тистэ уонна маны арҕах иһигэр киллэрэн анньыҥ диэтэ. Уонна ол били хаамай эдэр киһибит Ромашкабыт эмиэ били эттэтин, били тэлгэнэ ыппыт эттэтин туох баар били ол бу талах иҥин, ол бу көппүлэт иҥин ону маны иһигэр анньан киллэрдэ уонна онно тугу үчэһэни анньан кэбистэ. Онтон хас биирдии бэйэбит ол таһыгар чуолка оҥордубут мастарга үгэнинэн буолар уонна илиибитин хааҥҥа буккуйа-буккуйа ол чуолкабытын хаанынан маннык соттубут гынныбыт онно кыныллар диэн буолла ону то киһи тутуһабыт элбэхтик бултаабыт киһибит маннык кыныллар диэн эппитин барытын толорон иһэбит. От онтон кулуһунаттан чай өрүнэн иҥин чайдаатыбыт, кынныбыт, аттарбыт онно били аҕалбыт оппутунан аһыы тураллар. Ол кэнниттэн астаан бараммыт, эттээн бараммыт туох баарын барытын ындыыланан, төргүүлэнэн баран били хому кэлэн хоммут үүтээммитигэр тиийэн хоннубут. Онтон хасыныгар ол Кимиэхэ ботумуойу уҥар таххаан били кус үспүтү үүтээн бүтэр баран хоннубут. Онно эппитин үллэһиннибит уонна биһиги Үөдэр биһикки дойдубут диэки хас эрдэ туран махтанан бараммыт киирэн айанныы турдубут. Үлэлээх дьон, оттон бу дьоннорбут өссө хаалбыттара. Дьэ, өссө ханан эрэ эргийэн барыахпыт диэн буолбута. Вот. Онтон мин аа, биир өйдөөн көрдüm. Аа, бэлиэтии көрбүтүм ол кэнниттэн. Били аа, онно аа, дэлби элбэх баайытык буһаран иһэтибит. Бу кыылбыт эмис этэ. Үчүгэй бөҕөйө һибинньиһи атын курдук мах маҕан сыалаах этэ. Дьэ, ону э, этин кытта улахан Олгуйга буһара-буһара дьэ сиэтибит аҕай. Киэһэ сарсыарда киһибит халайааччыбыт Лэкиэс эттэ ээ то дойдуга киирэн мантыгыт барыта үчэһэ кэһии буолан барыта тарҕанаал диэн бэйэҕитигэр биир буһары ордуо эрэ уох эрэ онон манна дэлбиһиэххэ диэн буолла ээ өп диэн буолла диэтибит онтон Һыа баҕа иһиэтибит. Дьэ, испитэ дьэрэ буолуо диэн түүн дьаам үүрдэрбит буолуо диэн куттан анаабытым. Хата туох да буолбатахпыт ким даҕаны. Үчүгэйэ бэрт, минньигэһэ бэрт, туох да оннук. Этэ да минньигэһэ, сыата да минньигэһэ, үчүгэйэ дьикти. Онтон дойдубутугар киирэн баран, дьиэбитигэр кэлэн мин эмиэ оннук буһардым. Дьэ, уонна аата бары кэһиигэ барыа, үчүһэ дьоҥҥо иҥин диэн буолла. Ээ, аны дэлби хоп курдук ыламмын көстүрүүлээҕи дэлби буһаран баран тиэтибит. Оҕолорго эмиэ тиэтэ аатаатым, иэҥ маны, бу аары туһалаах дииллэр, диэн. Онтон Кэлин өйдөөн көрдүм. Ол күһүн этэ буоллаҕа дии. Оттон хайын, күһүн нөҥүө күһүнэ буолла. Онтон мин өйдөөн көрдүм. Онно арай ол кыһын муннубар хыыҥ да киирбэтэх эбит биирдэ даҕаны. Уонна туох даҕаны отой тугум да ыалдьыбатах. Уонна били дьиэтээҕилэрим даҕаны, оҕолорум даҕаны, кэргэним туох даҕаны эмиэ маннык буолбатылар. төһөмө грипп иҥин ол-бу буола сылдьыбыта хаһан баар буоларын курдук то уонна ол бараас дьаҥ баар буолааччы тумуу иҥин отой суох ол иһин буоллаҕына мин хонтон эрэйбитим бу эһэ ыһыата эһэ этэ Туох да наһаа чахчы киһиэхэ олох улахан туһалаах эбит, чахчы. Дьэ, олох бэйэбинэн билбитим. А то ол кэнниттэн мин өссө хаста даҕаны дьону кытта сылдьан бултаспытым. Бэйэм биирдэ соҕотоҕун сылдьаммын эмиэ бултаан турардаахпын. Дьэ, ол туһунан аныгыскы кэпсээҥҥэр кэпсиэҕим. Этэҥҥэ буолуҥ.